Hello guys, welcome back. Tuzan cu Israel le Iran an i kahdohnak kongkau he pehtlai in tlawmpal in uh, thawngpang kan rak chim ṭhan lai. Uh, tuzan ah bikin chim ka timmi cu ni chun ah Facebook ah ka rak hal i a ka letmi biahalnak a rak tuahmi pawl kha ka khomh suat i uh, cu pawl cu lehnak ka rak ngei lai. A pakhatnak ah Iran hi tutan ah hin bawmtu a ngei maw timi kha kan rak chim lai. Iran nih hin alliance pawl hi a ngeih ve hna i an alliance pawl vialte hna lakah a biapi bikmi le a ṭhawng bikmi ram pawl cu zeidah an si ti si ahcun Russia, Pakistan le China hna hi an si. Russia le Pakistan le China nih hin Iran hi a zungzal in an dirkamhmi an alliance a ṭha ngaingaimi pakhat si. Sihmanhsehlaw atu tiang ahhin cun an hmurka te lawnglawng in tutiang hin cun an dirkamh rih. E, nangmah le keimah nih Israel kan dirkamh i Israel a ṭhatnak lei in kan chim bantuk fang in hin Russia le China le Pakistan nih hin an hmurka lawng in Iran kha an dirkamh i an ralkap in siseh hriamnam lei in siseh zeihmanh an bawm rih lo ti kha vun chim ka duhmi si. Cun a biapi ngaingaimi pakhat cu Iran nih hin Aegis of Resistance timi phu an dir i Middle East ah hin hmunkip kakip ah ramkip ah hriamtlai phu pawl kha hriamnam a pek hna i cu pawl cu Israel he an i doh tikah a doṭi ding cun anmah Iran tel lo zongin Israel a dotu dingah khan group kha ai sermi an um ve. Cu hna cu phaisa lei in siseh, hriamnam lei in siseh biatak tein a rak support mi pawl an si. Hezbollah hi biatak tein Iran nih hin a hriamnam a ngeihmi a tampi a pek lawng si loin phaisa sui ngun chawva strategy lei zong in biatak tein a bawmhmi a si. Sihmanhsehlaw tukum tuan deuh ah khan Israel nih khan Hezbollah pawl cu biatak tein an ṭhuat hna i an hruaitu pawl, an leader pawl zong kha zeimawzat an thahpiak hna i za ruangah cun atu tan ah hi Hezbollah hi Israel a do kho ding dirhmun an si lo ti kha kan vun chim ka duhmi si. Cun a pahnihnak cu Hamas hi an si. Gaza lei ah a ummi Hamas hi biatak tein Iran nih hriamnam a pek i suingun chawva lei zongin a bawmh hna i strategy lei zongin a bawmhmi hna an si. Sihmanhsehlaw biatak tein Israel nih Gaza cu a ṭhuat ciammam tikah Hamas hi an derthawm ngaingai i atutan Iran an pu bik Iran hi an i dohnak ah hin a bawm khotu ding dirhmun ah an dir lo ti kha kan vun chim ka duhmi a si. Cun a pathumnak ah Iraq lei ah ummi PMF timi hriamtlai phu hna hi an si. Iraq lei ah hmun a khuangmi military pakhat a si vemi PMF timi pawl hi bitak tein Iran nih Israel dotu dingah ai zuatmi a ṭhauhpanhmi an si ve nain anmah ram chungah Iraq ram chungah a cangmi buaibainak kha bitak deuhin focus an duh caah khan Iran an i kahdohnak ah hin an i tel kho lo ti kha kan vun chim ka duhmi a si. Sihmanhsehlaw ruahlopi in hi raldohnak ah hin US i tel sehlaw Iraq ram chungah hmun a khuarmi US ralkap minung thonghnih le zawnga hi PMF timi pawl phu nih hin an rak doh khawh men ti kha ka hen mifim pawl nih mithiamsang pawl nih an rak chimmi kha si. Cun a palinak ah Yemen ah hin Iraq nih a support mi military pakhat an um ve cu hna cu Houthi timi hna hi an si. Hi Houthi timi phu hna hi Iran nih hriamnam zong a bawmh hna i zeizong vialte a bawmhmi hna an si ve i hi hna pawl nih hin atu tiang ah hin khua caan paoh ah Israel lei ah khan missile an rak thlah lengmang an rak kah ve lengmang sihmanhsehlaw anmah Israel nih hi hna zong hi biatak tein an kah ve tawn hna i atu tiang ah hin cun va kal riangmang in Iran a bawm khotu ding an si lo ti kha vun chim ka duhmi si. A tawinak in kan chim si ahcun tutan kahdohnak ah hin Iran a bawmtu hohmanh an um rih lo i aho ram hmanh nih aho ralkap hmanh nih an zuan hnawh in an bawm rih lo ti kha a pakhatnak ah vun chim ka duhmi si. A pahnihnak ah hun chim ka duhmi cu tutan kahdohnak ah hin Donald Trump ai tel lai maw ti kha biahalnak a si. E, a tawinak in kan leh si ahcun nizantini ah kan Donald Trump nih chimmi cu Iran nih hin unconditional surrender an tuah awk a si tiah a ti. A sullam cu zeihmanh condition chiah loin Iran nih hin a sungin khan i nuclear deal hi an tuah awk a si ti kha a chim duhmi kha si. Sihmanhsehlaw cu kong he pehtlai in Iran Supreme Leader Khamenei nih khan Donald Trump kha a rak leh i Iran hi a sung kan khan lai lo i zeiti hmanh in Iran hi kan surrender lai lo tiah a rak leh. Uh, cu kong he pehtlai in Donald Trump nih nai bik ah hun chim ṭhanmi cu Iran he nuclear deal kong ceihnak kongkau he pehtlai in lam i on pah ṭhan dawh a si caah Ziarhhnih chung ka hngah hna lai i ziarhhnih a dih tikah khan US hi tutan kahdohnak ah ai tel lai maw tel lo timi kha biachahnak kan tuah te lai ti kha a chimmi kha si. Cucu a pahnihnak nan biahalnak kan vun leh khawhmi hna sisehlaw a pathumnak zeidah a si ti si ahcun Israel hi US nih hriamnam a bawm maw timi kong kha an rak zoh lai. Atu tiang ahhin cun US nih hriamnam zeihmanh a bawm lo ti kha kan hun theih khawhmi si. Amah balte Iran nih missile tampi Israel lei ah an rak kah tikah khan US lei zong nih khan biatak tein kha missile pawl kahthlakpiak le khuaipiak kha ṭaoan an rak lak ve hna i khalei tu ah khan cun an bawmh hna. Sihmanhsehlaw atu tiang ah hin cun US nih Israel hi a bawmh zong a hau lo i zei hriamnam hmanh a bawm rih lo ti kha hun chim ka duhmi a si. US nih hin Israel cu a mit fang bantukin ai zohmi, ai runvenmi a si caah tahchunhnak ah hi hnu hmailei ah Israel kha an hriamnam a dih sual a si ahcun bawmhhau in an um si ahcun US nih hin a zoh sawhsawh hna lai lo i an hriamnam hi cu a herh ning in a bawmh ko hna lai ti kha mithiamsang pawl nih an hun chimmi kha si. Cun pakhat te hun chim ṭhan ka duhmi cu Israel nih hin Iran nuclear facility pawl kha hrawh an i timhmi kha si. Sihmanhsehlaw Fardo timi hmun ah a ummi Iran nuclear facility hi Israel nih an ngeihmi hriamnam nih a hrawk kho lo tiah ral lei thiamsang hna nih an rak timi kha si. Cu kong he pehtlai in cun US nih a bawmh hrimhrim a hau ti kha an rak chimmi kha si. Sihmanhsehlaw nizan ah khan Israel Prime Minister a simi Benjamin kha interview an tuah i an hal i a timi cu Israel nih hin US bawmh lo zongin Iran nuclear pawl hrawh khawhnak thazaang hi kan ngei i US nih kan bawmh lo zongah kanmah tein kan hrawh dih ko lai ti kha a chimmi kha si. Cucaah ruangah cun a thar in ruahnak hung chuakmi cu tutan ah Fardo timi Iran nuclear facility hi Israel nih an hrawk kho lai lo tiah kan rak ruahmi zong hi kan palh khomi a si i US i tel lo zongin US bawmh lo zongin hin Israel zong nih hin hrawh khawhnak thazaang ngeih dawh an si ko ti kha kan hun hmuhchuah khawh tharmi si. Cu vialte tuzan ah kan rak chim khawhmi sehlaw a hnu ah tam deuh in kan rak chim te lai. Nan dihlak cungah lunglawmhnak tampi ka ngei. Chun ṭha maw ṭha dih u.